Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn xi kitbiet marbuta mal-Konkatidral ta' San Ġwann. Bla dubju dan huwa wieħed mill-isbaħ teżori li ħallewlna il-Kavallieri ta' San Ġwann. Kien il-Gran Mastru Jean de la Cassière li qabbad lil Girolmo Cassar biex jaħdem fuq id-disinn. Imbena bejn l-1572 u l-1577. Tul is-snin żdiedu partijiet oħra. Il-konkatidral huwa mżejjen b'rikkezzi artistiċi. Dawn jinkludu pitturi, skulturi, xogħol fil-metall prezzjuż, u l-art tal-irħam ikkulurit u interzjat. Dawn ix-xogħlijiet artistiċi joħolqu armonija impressjonanti f'dan it-tempju maestuż. Fost dawn ix-xogħlijiet insibu l-pitturi ta' mas-saqaf li pinġa Mattia Preti, kif ukoll il-pittura famuża tal-artist Caravaggio. Dan it-tempju beda bħala l-knisja konventwali u ewlenija tal-Ordni ta' San Ġwann, sakemm fl-1816 ingħata t-titlu ta' konkatidral. Bosta kitbiet, kemm manuskritti u kemm dawk stampati, jiddeskrivu t-teżori li jżejnu din il-binja, kif ukoll jirrakkuntaw l-istorja u ġrajjiet marbuta miegħu. Nibdew billi nagħtu ħarsa lejn kollezzjoni rari ta' manuskritti bl-illustrazzjonijiet. Dawn jissejħu il-kotba korali. Libri korali huma kotba tal-kant li jintużaw waqt ehm, il-liturġija, jew waqt il-quddies, jew waqt l-uffiċċju divin. Ehm, kif tistgħu taraw, dawn il-kotba huma kotba kbar kbar ħafna. Għaliex? Għax jintużaw minn ħafna nies fl-istess ħin. Waqt il-liturġija jkun hemm passaġġi fejn ikun hemm bżonn il-kant. Allura l-libri korali huma intenzjonati għalhekk. Allura wieħed isib il-mużika u t-test apposta għal dawk il-passaġġi partikolari. Dawn il-kotba uniċi jmorru lura mijiet ta' snin. F'Malta għandna kollezzjonijiet varji ta' kotba tal-kant. Nistgħu nħarsu lejn il-kotba tal-kant li hemm il-Konkatidral ta' San Ġwann fejn għandna l-eqdem sett ta' libri korali li huma assoċjati mal-Gran Mastru, l-ewwel Gran Mastru ta' Malta, lil Adam. Hawnhekk fil-Mużew tal-Katidral tal-Imdina għandna sett ieħor li jiġi ftit wara is-sett l-ewwel sett ta' San Ġwann li huwa l-sett tal-Isqof Rojas. U mbagħad hemm settijiet oħrajn tal-Gran Mastru Verdal, ta' De Paul, ta' isqfijiet oħrajn, però naħseb l-iżjed tnejn, l-iżjed settijiet importanti huma dawk li semmejt, ta' lil Adam u ta' l-Isqof Rojas. Dawn is-settijiet tal-Kotba tal-Kant, Xi minn daqqiet għandna informazzjoni dwar min għamilhom, fejn fejn saru. Xi minn daqqiet irridu nfittxu għax l-oġġett innifsu ma jgħidilniex, ma jtinix dik l-informazzjoni. Jekk pereżempju nħarsu lejn is-sett tal-libri korali li hemm San Ġwann tal-Gramastru lil Adam, ilu ħafna kont skoprejt id-data, 1533. Però ma kienx hemm iżjed informazzjoni, però mbagħad stilistikament wieħed jasal biex jifhem li dawk il-manuskritti saru ġewwa Franza. Jekk inħarsu però mbagħad pereżempju lejn is-sett ta' ta' Rojas, inser, ninsertaw li hemm ħafna informazzjoni kemm fuq il-manuskritti nfushom, ġifieri fuq il-libri korali għandhom informazzjoni fuqhom, pereżempju, Fuq wara, dak li nsejħulu kolofon, hemm informazzjoni ta' min kiteb dawn il-manuskritti, fejn kien, id-data. Allura l-manuskritt innifsu qed jtina informazzjoni importanti ħafna. Nistgħu wkoll imbagħad inħarsu lejn l-arkivji. Fl-arkivji, l-arkivji tal-Imdina stess, tal-Katidral, insibu l-inventarji li jagħmlu referenza għal dawn il-manuskritti, speċifikament għal dawn il-manuskritti li semmejt ta' Rojas. Fejn tidħol dekorazzjoni, jekk inħarsu pereżempju lejn is-sett ta' Rojas, nistgħu naraw bordura li ddawwar, li ddur mal-paġna. U l-paġna tista' tkun iddekorata b'dekorazzjonijiet oħrajn. Jista' jkun hemm xena, xena li tirrappreżenta xi episodju, pereżempju mill-Bibbja, li tkun marbuta mal-kant li qed jiġi kantat f'dak il-passaġġ. Meta nħarsu lejn dawn ix-xeni, Naraw li x-xena tkun kbira. Dan ifisser li dak il-passaġġ huwa importanti. Iżjed ma l-dekorazzjoni tkun rikka, iżjed il-passaġġ ikun importanti. Jekk imbagħad innaqilbu ċerti folji f'dawn il-kotba tal-kant, naraw li hemm imbagħad inizjali, li huma iżgħar, inqas dekorazzjoni jew iżjed modesti bħala tip ta' dekorazzjoni. Dawn allura qed jindikawlna li dak il-passaġġ huwa inqas importanti minn dak ta' qabel. Nerġgħu naqilbu u naraw dekorazzjonijiet li fihom inqas ilwien, ma jkollhomx id-deheb miżjud. Terġa' allura d-dekorazzjoni tkun inqas, dak il-passaġġ ikun inqas importanti. Allura min ikun qed iqalleb dawn il-kotba jkun jaf fejn qiegħed.
Inħarsu issa lejn ftit mill-ewwel pubblikazzjonijiet marbuta ma' dan il-konkatidral. Wieħed mill-ewwel kotba li jittratta speċifikament dak li llum ngħidulu l-Konkatidral ta' San Ġwann, dak iż-żmien il-Knisja Konventwal, il-Knisja Maġġura tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta, kien appuntu miktub minn Malti. minn ċertu Melchiorre Agius, u jġib it-titlu Il Tesoro delle Sante Relique Conservate nella Maggior Chiesa Conventuale di San, di San Giovanni. Issa, dal daqxej ta' ktejjeb u interessanti iktar minn min, min, min għat wieħed, l-ewwel net l-awtur. L-awtur Belkjori Aġus kien hu appuntu il-famuż Agius de Soldanis. Jiġifieri dan kien ħu Agius de Soldanis li kien b'dan Melchiorre kappillan konventwali fl-ordni, jiġifieri kien saċerdot imma mhux saċerdot tad-djoċesi Maltija bħalma kien il-famuż de Soldanis imma kien qassis fi ħdan l-ordni ta' San Ġwann. U dan Melchiorre Agius ippubblika Dan il-ktieb fis-sena 1750 f'Ruma, il għaliex dak iż-żmien ma kienx hawn ma kienx hawn stampar f'Malta, u fih jiddiskrivi il-varji relikwi, naturalment ir-relikwi kienu xi ħaġa anki sal-lum fl-antik iżjed u iżjed, xi ħaġa sagra, xi ħaġa li l-knejjes kienu jippruvaw jakkwistaw, San Ġwann kienet mimlija appuntu minn daw ir-relikwi, u allura f'dal-ktieb Melchior Agius qed jiddiskrivi id-diversi relikwi li kellek f'din il-knisja. Apparti minn hekk, jagħti l-festi differenti, l-kwantità kbira ta' festi differenti li kienu jkunu konċelebrati appuntu f'din l-iktar knisja importanti naturalment li kellu l-ordni f'pajjiżna. Ktieb ieħor mis-seklu dsatax hu dak ta' Salvatore Micallef. Meta mbagħad nidħlu fis-seklu dsatax niltaqgħu ma' wieħed mill-kotba bikrin li jiddeskrivi b'mod pjuttost dettaljat il-knisja ta' San Ġwann li issa qed nitkellmu fuq kon katidral. L-awtur huwa Salvatore Micallef. Dal-ktieb kien stampat Malta fis-sena 1148. Huwa ktieb importantissimu il għaliex itina deskrizzjoni tal-Knisja appuntu kif kienet f'nofs is-seklu dsatax u allura minn dak il-lat għandu importanza konsiderevoli. Salvatore Micallef kien ukoll persuna li kellu x'jaqsam f'ċertu xogħol ta' bidla, f'ċertu xogħol ta' restawr illi kien sar appuntu f'San Ġwann. U allura kien familjari mhux ħażin mal-knisja. Din il-binja kienet u għadha tiġbed mijiet ta' nies biex igawdu dawn it-teżori. Inħarsu lejn eżempju bikri ta' gwida għall-viżitaturi. Naturalment, il-Knisja ta' San Ġwann dejjem kienet tattira l-viżitaturi, ġifieri prattikament minn dejjem anke minn żmien l-Ordni, kienet waħda mill-highlights ħa ngħidu hekk kellek il-Grand Tour, kellek il-barranin li jiġu jżuru Malta, ehm, l-ekwivalent tat-turist illum ma kienu iktar speċi ta' ehm, udjenza elite, ħa nsejħulha hekk, illi fost il-postijiet li jmorru dawk kienu jmorru jaraw appuntu dil-famuża knisja ta' San Ġwann u jistagħġbu bl-opri tal-arti u bl-iskultura u bl-irħam l-interzjat li għandha, eċċetera, eċċetera. Dan wassal biex ikollok ukoll kotba illi iktar milli huma ta' natura akkademika, ħa nsejħulhom hekk, ta' natura artistika dettaljata, eċċetera, huma dak li llum nistgħu ngħidlhom bħala guidebook. Jiġifieri inti għandek ktieb li qed jiggwidak għal dak li qed tagħmel. U fil-każ ta' San Ġwan dawn imorru lura mhux ħażin. Eh, wieħed minn talbilu kien appuntu ta' ċertu George Townsend eh, illi dana ħareġ dal-ktieb lejn nofs is-seklu 19 l-ewwel edizzjoni u kellek diversi edizzjonijiet oħrajn tiegħu. Jiġifieri huwa landmark ieħor dan issa San Ġwann ehm, u l-guidebooks illi bdew ħirġin ehm, biex jiddiskrivu dan it-tempju maestuż. Hemm kodba bikrin oħra li jitkellmu dwar dan it-tempju? Għandek eh, numru ta' kodba oħrajn voldiri San Ġwann dejjem attira ċertu attenzjoni fost fost mm, ta' min isemmi ehm, il-kodba ta' Sidor Formosa. il-Kanonku Isidoro Formosa, illi dan ħareġ għadd ta' kotba żgħar illi iktar milli jiddiskrivu l-San Ġwan as a whole bħala monument sħiħ, jikkonċentraw fu aspetti diversi. Allura għandek ktejjeb dwar l-arazzi famużi li għandu San Ġwann. Għandi ktejjeb ieħor ta' Sidor Formosa dwar il-kripta, il-kripta tal-Gran Mastri. Jiġri għandek dawn il-kitbiet illi l-istess għadhom importanti sal-lum, imfittxijin, illi jiddiskrivu partijiet diversi. Għandek ukoll kitbiet oħrajn b'mod iktar ġenerali, per eżempju, Achille Ferris, għandek studju ieħor dwar il-Knisja ta' San Ġwann, qed nitkellmu fi żmien naturalment fejn dawn il-kotba kienu jinkitbu bit-Taljan għal udjenza Taljanizzata, allura għandek l-użu naturalment tat-Taljan.
Insibu litografija tal-1869 li turi il-kappella ardente armata. Wieħed mit-teżori forsi mhux daqshekk magħrufa ta' San Ġwann, waħda mir-raġunijiet kienet għaliex għal ħafna żmien kien intnesa, kien kien kien mitluq, kien abbandunat sakemm sakemm reġa' ġie riskopert, ħa ngħidu hekk, u restawrat, kienet dik li ngħidulha l-Kappella Ardente. X'kienet dil-Kappella Ardente? Jiġifieri inti għandek struttura tal-injam, struttura kbira, struttura illi meta mhix użata tiżżarma u tintrefa'. L-iskop tagħha kien illi tkun armata f'nofs il-knisja quddiem l-artal maġġur biex taħtha jitqiegħed it-tebut ta' figura importanti illi tkun mietet. Jiġifieri inti għandek dana fil-kunċett Barokk, jiġifieri inti għandek il-glorifikazzjoni tal-persuna, ta' din il-persuna importanti illi mietet u allura se ssirilha quddiesa kantata, quddiesa bl-iktar mod elaborat fl-iktar knisja importanti li kellhom il-Kavallieri u tintrema din il-kappella ardente, din l-istruttura kbira elaborata barokka tal-injam appuntu f'nofs il-knisja. Fost l-eqdem Illustrazzjonijiet illi għandna ta' din il-kappella armata hija appuntu għall-funeral għaċ-ċelebrazzjoni tal-funeral f'Malta tal-Papa Piju Disa', tal-famuż Pio Nono li kien Papa fost l-iktar li dam, li kien Papa li għadda mill-inkwiet kollu tal-unità tal-Italja eċċetera li Malta kellu following qawwi ħafna. Meta miet fl-1878 appuntu intramat din il-kappella ardente f'San Ġwann U għandna din il-litografija dettaljata li appuntu turi dil-kappella armata bl-arma ta' Piju Disa' u bl-ornamenti kollha li kienu jmorru appuntu ma' din il-kappella ardente. Nerġgħu lura għall-manuskritti u niftħu l-inventarju tat-teżor ta' San Ġwann mis-sena 1756. Dan jinsab fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina. Dan il-manuskritt Minbarra l-kwantità ta' informazzjoni li fih huwa xhieda tat-teżor kbir li l-Knisja Konventwali ta' San Ġwann kienet tipposedi. Il-volum li huwa pjuttost kbir, fih 360 paġina, maqsum f'indiċi alfabetiku jibda A, Anelli, u jispiċċa V, Varia. U ovvjament imbagħad għandek il-klassifikazz-joni tal-oġġetti. Id nitkellmu fuq 35 klassifikazzjoni, relikwarji, fanali, mitri, kalċijiet, piżdijiet u jibqa' sejr 35 waħda. Imbagħad mhux biss għandek id-diskrizzjoni tal-oġġett skont il-kategorija tiegħu, għandek ukoll jekk kinux deheb jew fidda, u l-valur tagħhom. Barra minn hekk imbagħad għandek ukoll in-numru tal-ġemmi tal-ħaġar prezzjuż fejn meta l-oġġett ikun ingastat bil-ħaġar prezzjuż. Mela allura meta wieħed qed iħares lejn dan l-inventarju, l-ewwel nett, Tingħafas qalbek għax meta tibda tara dawn it-teżori ta' ġmiel straordinarju, ta' workmanship eċċezzjonali u ta' valur inestimabbli kemm fix-xogħol tal-metalli kif ukoll fl-għażla tal-ħaġar prezzjuż u tirrealizza li minnhom ma fadal assolutament xejn, ma jibqagħlek xejn ħlief illi tgħid jaħasra kemm kien hawn teżori sbieħ illi m'għadhomx jeżistu. Ta' min jgħid li dan l-inventarju ġie konkluż fl-14 ta' Ottubru tal-1756. Il-persuna responsabbli fil-lista tal-għoxra ta' quddiem hija tal-balliju Sebastiano Ramsching. li miegħu kellu seba' ajjutanti oħra, membri tal-Ordni. U qed ngħid dan illi dan il-grupp ta' nies illi kienu afdati biex janalizzaw it-teżor kollu, li kien teżor kbir, għax kien jinkludi fih il-lingwi kollha li kienu jikkomponu l-Ordni ta' San Ġwann, mhux hekk, ta' Aragona, ta' Kastilja, ta' l-Italja u l-kumplament. Però ma' dawn is-seba' ajjutanti, Ma' Ramshing kien hemm ukoll il-Gran Prijur Bartolomeo Rull li eventwalment imbagħad sar l-Isqof ta' Malta fil-perjodu tiegħu.
Fost il-pubblikazzjonijiet ewlenija, li nistgħu nsejħulhom ukoll monumentali, hemm dawk ta' Pietro Paolo Caruana.
l-artist Pietru Pawl Caruana kien ġie mqabbad biex jagħmel rendikont tal-lapidi kollha li hawn f'San Ġwann, li minnhom hemm 380 lapida. Dawn pinġiehom kollha mhux bil-kulur, sfortunatament, għax kieku kien għamilhom bil-kulur kien ikun rekord ħafna iktar tajjeb, imma ukoll għamel kopja tal-inskrizzjonijiet li hemm fuqhom. Issa għaliex importanti? Dawn importanti għax bil-mogħdija taż-żmien u bin-nies jimxu fuqhom anke fi żmien il-kavallieri saritilhom ħafna ħsara. Dak huwa tip ta' erosion illi ħadd ma jista' jwaqqfu peress illi tkun qed miexi fuqu. U aħna importanti għalina għax fir-restawr, meta niġu biex nagħmlu r-restawr ta' dawn il-lapidi hawnhekk f'San Ġwann, Nużaw il-drawings tiegħu biex naraw x'hemm nieqes u nkunu nistgħu nerġgħu nimlew dawk il-partijiet li forsi jkunu telqu. Meqjus bl-istess importanza hemm ix-xogħol ta' Hannibal Scicluna. Hannibal Scicluna kiteb ktieb, The Church of Saint John's. Issa, da importanti l-ewwel nett għax kien l-ewwel ktieb bl-Ingliż u jagħti rendikont dettaljat ħafna ta' kull kantuniera li hawn f'San Ġwann, u mhux jiddiskrivi biss imma anke jidħol fl-istorja tal-Kavallieri, fl-amministrazzjoni u ħa t-tratt, it-tratt tal-lapidi kollha. U dawk l-itratti wkoll huma rekord importanti ħafna għax meta niġu għar-restawr inkunu nistgħu nirreferu għalihom biex naraw id-disinn oriġinali kif kien. Il-pubblikazzjonijiet dwar il-konkatidral jibqgħu ħerġin, anke fi żmienna. Per eżempju, il-ktieb li jismu Saints and Heroes, li ktibtu jiena, jagħti rendikont tal-qaddisin kollha tal-Ordni u dawk li qegħdin San Ġwann. Issa, ħafna minnhom, daw, kienu martri. U hemm manuskritt fil-arkivji li jismu La martyriologie del Chevalier de Saint Jean, u dan huwa ktieb ta' elf paġna u jagħti rendikont tal-kavvallieri kollha li mietu martri, u jsemmi ħafna minnhom illi mietu fl-Assedju l-Kbir. Huwa importanti iktar minn hekk għax hu wkoll jagħti il-coat of arms, l-arma tal-familja, li ħafna minnhom ma konniex nafu kif inhuma. Ħaġa li dawn il-ħafna kitbiet li huma minsijin u moħbijin għax qegħdin fl-arkivju, Ħafna drabi jituk ċertu informazzjoni vera interessanti. Fl-1697 tela' l-Gran Mastru, kien ġie elett il-Gran Mastru Spanjol, Fra Ramon Perellos. U da, f'dak iż-żmien, kull Gran Mastru kellu jagħti rigal lil San Ġwann, kienu jgħidulha l-ġojja. Issa, Dik is-sena, f'dak iż-żmien, San Ġwann diġà kien kif qed tarah illum, jiġifieri bid-dekorazzjoni tal-ħitan indurati bid-deheb, jiġifieri ma tantx kien hemm x'jista' jżowwaq u x'jista' jġib iktar lill-katidral. U ġietu l-idea, jew forsi xi ħadd tah l-idea, biex jordna sett ta' arazzi biex jiddendlu fil-Konkattidrali, jiġifieri dawn jiksu, jiksu il-perimeter kollu minn ġewwa ta' San Ġwann. Imma hemm korrispondenza l-Gran Mastru mal-Ambaxxatur tiegħu l-Belġjum. U qed jgħidlu, jiġifieri hu stess qed jieħu interess fuq dan is-sett, u qed juri li hu inkwetat li forsi l-miżura mhux ħa tkun eżatt. Infatti, l-Ambaxxatur, għax ovvjament ried jaqdih il-Gran Mastru kif mill-aqwa li seta', bagħat lil xi ħadd Malta biex ikun jista' jieħu l-miżuri ħalli żgur jkun perfett. U jiena naħseb illi bħala afterthought, xi ħaġa li ħasbu fiha aktar tard, kien hemm id-deċiżjoni li fuq il-bieb il-kbir jkun hemm arrazz kbir, twil, illi ehm, juri l-ittratt tal-Gran Mastru bil-qeda fuq it-tron. Issa daw batulu pittura tal-portrait tiegħu u dejjem kien hemm it-tradizzjoni illi dik il-pittura għamilha Mattia Preti. Imma issa grazzi għal dawn l-ittri sibna li ma jistax ikun għax Mattia Preti kien diġà miet is-sena ta' qabel u ma naħsibx li l-Gran Mastru kien ħa jibgħatlu xi kwadru antik tiegħu, probabbli ried Ah, milli jaqdih sew. Però l-inkwatru li batlu, u għalhekk ehm, jiena ċerta li mhux ta' Mattia Preti, l-ambaxxatur kellu jiktiblu u jgħidlu li il-pittura li bat ma kinitx tajba biżejjed. U da ovvjament il-Gran Mastru nkwieta ħafna u qed jerġa' jiktiblu li huwa konċernat għax ovvjament kienet ħa tkun il-legacy tiegħu dil-portrait u da qed jgħidlu biex ma joqgħodx jinkwieta u qed jassigurah li ħa jsib pittur fil-Belgium biex jagħmel din dan l-itratt tiegħu. Meta tlestow l-arazzi, il-Granmastru bat il-Kappillan tal-Katidral biex jitla' il-Belġium biex żgur dawn l-arazzi jaslu qawwijin u sħaħ. U da sar fil-7 ta' Frar l-1702.
Kif rajna u smajna, il-Konkatidral huwa wieħed mill-akbar ġojjelli li għandna f'pajjiżna. Id-diversi xogħlijiet artistiċi juruna f'dettall l-importanza tiegħu. Ifakkruna wkoll f'Malta li kienet, iżda f'Malta wkoll li għandna llum.